na dyambu na ku famba kusuka xikolweni ni fika kaya ni fika ni cinca ni tlhela ni hundza ni ta hala ah, mina na swi lava ni nga swi lava ni ta swi ya exikolweni why swa fana musi hete na ku tsala hayi phela loko a swi vuli ku loko hete ku tsala a ha hi xikolweni u nga rivali hi le ka grade twelve u twa nga ku loko tilaya kumbe ka ha ri na tlilasi yin'wana na laya nkata ku wena u xi lava ngopfu xikolo hi hayi kho a matana tona n'wina hayi khona se i la ku tana tona sweswi ehe mi matana to ni tana tona enda ni ri na finance swi ta swi nga ndleka ku fonela ntiwu ta ku fonela kumbe njhani Oh, okay. U ri u lava yini? Wa we nchumu.
Oh, ah, no hlamala. hayi mara a hi tshiki phambi ni nga tela ngopfu swa va finias na swa xikolo kumbe ya ku mhaka leyi lava ku ku vutisa yona Eh, a yi vutiseki xikolweni
hayi ka munghana tala kahle. munghana Ni endle yini?
wo la ku ni cinca vito from matanato to mafanato
Why u vula so?
u swi tiva kahle ku why ni vula so Mina ni lava ku wena i byela mina ku ndzhwalo lowu i nga na wona u wu kuma kwihi ku siku leriya loko ni ku vutisa wena ho rila a wu vulavuli loko hi ri xikolweni a wu concentrate ku humelela yini byela mina a va ni swi ta tshama ni ku yini ka munghana.
okay yimanyana ni ringeta ku ku hlanganisa mhaka leyi a wu swi ti ta ni byerisa ku yini hi mhaka ku a wu swi ti ku papa n'wana i mani swa humelela sweswo swi humelerini ka mina matanata ni nga va ni ri munghana wa wena mara hi va sesi loko hi ri so hi va makwenu ni kombela i ni byela ku na mina ni ta kota ku va kahle kumbe i finias na muti matihlweni ni byela ntiyiso kumbe
kumbe yini ka munghana a ni swi tivi kumbe kumbe siva ro wena
Ngala sivara ku nge vi vona hi vona.
Lisa a na ha swi tivi. A na ha swi tivi ku sweswi wa phela sesi wa wena nkarhi wun'wana na wun'wana va ngo ho no ni vitana va ta ni vutisa ni sure ku na vona a va swi tivi ku ndzhwalo lowu i wa mani. Ku na u nga vulavuli hi siku ra wena u swi tiva a ni u nga vulavuli hi Phineas wa wena u swi tiva. Hi mhaka ku na wa wena u swi tiva. Eya a ni na mina ni swi tiva. A swi hanyi swilo leswi hi swi vulavulaka wena a swi tshama swi hanya sweswo. Va ta va ta ku vitana kasi. Ni ri kumbe.
The possibilities are very high munghana va nga ni vitana nkarhi wun'wana na wun'wana and mina ku interrogate-iwa a ni swi lavi a ni swi teni mina na fika ni hlamula ni ku yini
aka munghana ni khenseni hi katsa ku loko kote ku fika
a ni nga ta tsandzeka ina wa ta va ni na problem ya matanata mm, a nga la ku vula vukhwiri leri a nga na rona i ra mama se wena tanihi munghana wa yena lexoko i nga i swi tiva ku khwiri leri a nga na rona i ra mama mama yona kumbexani mi ta ni pfuna ka problem hi ku na mina matanata loko no n'wi vutisa o khoma la a tshiki a hetelela hi ku rini a nga la ku vula ku ku humelela yini
e mina vukatati a ni hleketa nga ku i va james
hayi james ku nge vi yena mina na matanato na james wo va vanghana sweswi hi yaku swin'we xikolweni and a hi james mi endla xihoxo james i i buti wa yena i buti wa finyasi n'wina mi vula finyasi ni ko va hi ku va fana
se wa tiva ku why ni hleketelela finyasi Ku nga va ku ri na kan'we kumbe kambirhi Finiyasi a ta nakambe. Le ra vumbirhi, siva ra wa yena Matanata a caca Finiyasi. That's why mi hleketelela ku a nga va a ri yena hikuva a nge n'wi caci njhe-njhe a nga suspect-i something. Hayi, siku rero mi ri vulaka na ri tsundzuka. I, A mi byerini Finiyasi ku ku na assignment yin'wana vatana to kun'wana nga swi twisisi se a va tela ku ta pfuna na mara ku se va ra va vatana to va ze va va hlongola a va n'wi byelanga
se mina mukateko a ni ku sweswi wena tanihi munghana wa yena famba tshama hansi na yena i vulavula na yena i ta ku byela ku i va mani
a nge pfumeli i khale munhu ni kha ni n'wi vutisa tanihi munghana tanihi makwenu tanihi sesi a nga pfumeli ku n'wi byela ntiyiso o khomana a tshika madanaa
no kombela kambe madanaa ene xin'wana xi ni chavisaka i ta za ti dlaya mina phela yeleyo yi ni chavisaka hikuwa a mina na ha swi tiviseni ku ni ta swi endlisa ku yini loko a nga mi byeli n'wini na mina a nga mi byeli
wani ku endlela jusi kese ti endla ni twana tona
matana twa wena mhani ni kombela yi ni byela ntiyiso
namuntlha i nga ni kariheli ni byeli ntiyiso ku khwiri leri nga na rona i ra mani i ra mina ka sweswi i ra wena ina i ra wena ra n'wana
se mina ni ku i ra mani i ra mina mi ni ta ku yini mina i lo tikumisa khwiri rero wena
a ni swi tivi ku ra mani sesa ni swi tivi ku ra mani hikuva tela ni Swi No swi kumisa sweswi. I swi kumisa sweswi njhani? Wa Mariya wena. N'wi ma tshame mukhamini vutisa xixi n'wi ni ri a ni swi tivi mina swa antswa ni famba ke na famba mina. I loko fambiwa kwihi?
No duka naro.
A wu duki naro le ka hina le i nge ku yi ka mhani nge yi kona i to ya kwala kaya loko nga ku nyika khwiri rero. Mani?
Wena.
N'wi ma swi tiva ku yima? Ni ta swi tiva leswi why nga ni byeleki ke? A ni swi tivi mina.
A ni hi wi fane i swi tiva. a ni swi tivi mina a ni swi tihlolo leyiwani
ka matanato matanato ni ta ku koka ndleve leyi ku sese mi tshama mi khameni mi tseswiso
sis ka famba mina
sis kasi wa hi n'wana loyi a nga la ku vula ku khwileri a nga na rona i ra mani